Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясе караучылары. Бүген бездә кунакта язучы, тәрҗемәче, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы э, Фатих Котлу. Фатыйх, менә безнең бүген дөнья студиясенә сезне кунакка чакыруыбыз юкка гына түгел. Сез бер ел эчендә биш китап тәрҗемә итеп, язучылар әсәрләре, анда төрле язучыларныкы бар, күбрәк мин күреп торам менә Гая Аяз Гыйләҗевныкы. Ничек өлгердегез, ничек эшләдегез, ничек чыгардыгыз бу эшләрне? Бу бит инде зур хезмәт. Менә чынлап та, мин үзем дә ышана алмыйм, бер елда биш китап. Тәрҗемә бит инде, тәрҗемә ике катлаулы эш. Ләкин, әлбәттә, бу уңыш җыю булды. Мәсәлән, шул җомга көн кич беләннән китте, 4 ел барды. Җомга көн кич беләннең тәрҗемәсе 4 ел барды. Ул өлгерде менә 2013 елга 85 еллыгына да бүләк булып кайтты. Бу бер. Аннары китте хәзерге заман татар хикәяләре һәм повесть һәм хикәяләр. Монда Ркаил Зәйдулла, Рабит Батулла, Марсель Галиев, Айгөл Әхмәтгалиева һәм аларның әсәрләре керде монда. Аннан китте Рабит Батулла әфәндене мин бик яратып укыдым, алып батыр маҗараларын. Бусын да бик яратып мин тәрҗемә итеп алындым һәм ахырда Дүртенче буларак, менә бу өч аршын җир 2008 елда чыккан иде. Бу аның 2013 елдагы бу дүртенче басмасы. Дөнья күрде һәм бу Ауразия язучылар берлегенең э, төрки телләрдән төрекчәгә иң яхшы тәрҗемә номинациясендә җиңү яулады 2012 елда. Җиңү дә китергән китабы. Әйе, җиңү дә китерде. Һәм ахырдагысы менә иң соңгы менә декабрь аенда өлгергәне э, бу Э, балалар өчен язылган хикәяләр татар язучыларының әсәрләре Бу Ялчылар берлеге рәисе Рафис әфәнде Корбанның тәкъдиме белән эшләнде. Монда күбрәк 20 нче гасыр башында туган ялчыларның әсәрләре керде. 14 автордан 17 хикәя керде. Монда кайберләрен телгә алсак, Нәҗип Думави, Гали Рафикый, Абдулла Алиш, Госман Бакир, Дәрҗи Аппакова, Җавад Тәрҗемани, Ләбибә Ихсанова, Шәһит Әхмәдиев, Фаил Шәфигуллин, Фәйзи Вәлиев, Газиз Мухаммедшин, Фахрил Исламагыев, Дәрҗә Яппакова, Фатих Эмирхан ларның әсәрләре керде. Бу бит күп хезмәтләр инде, әйбит. Ләкин китаплар бит Төркиядә чыккан. Төркиядә чыккан. Менә иң Яратып укыйлар, менә иң кызыгы шунда бит әле аның. Менә бик дөрес әйтәсез. Менә тәрҗемә итү бер әйбер, бер хәл. Э, аның Төркиядә чыгуы һәм сатулы, таралуы. Әйе. Иң мөһиме, иң мөһиме. Чөнки аны тәрҗемә иттереп монда бастырсаң, ни файда? Укучы белән очрашмаса. Әйе. Э, Төркиядә нинди фикерләр, нинди кайтавазлар бар? Э, әлбәттә, иң беренче китте, э, без инде 2005 елда, аңа кадәр әйтим, тәрҗемә безнең беренче китап чыкты. 2005 елда Васият дип аталган, әйтелмәгән васият керде анда Эмирхан ага Еникинең. Аны бик яраттылар. Анда шулай ун автордан Шериф Камалның Бурандасы керде. Шулай Фатих Эмирханнан әсәрләр бар. э, Миргазиян Юнустан. Э, шуны бик яраттылар, бу әсәрне. Э, хәтта Эмирхан ага Еникинең э, әйтелмәгән васыятен, менә Төркиядә шундый хезмәт, э, төрмәдәге утыручыларга махсус э, психологлар җибәрәләр, психологияләрен. Анда шул Васыять китабын кыстырып барган култыгына һәм укыткан. Укыгач бик яратканнар, ошатканнар, җылый-җылый, моңа укыгач дөнья карашым үзгәрде дип әйткәннәр. Аннан менә шул өч аршын җир. 2008 мәрхүм Аяз абый, мин аны күп тә яздым. Исән чагында сорап калган, кайсы әсәрегезне теләр идегез төрекчәгә дигәч, өч аршын җирне дигән иде. Шул 2008 ел өлгерде һәм байтак яздылар. Бу кеш әсәрне халык Мы әдәбият, әдипләрме бик яратып кабул иттеләр. Бик аны Шәңгыза Айтматовның гасырга сузылган көн әсәреннән югарырак бәяләделәр, язып чыктылар бу әсәрен. Хәтта менә Төркиядә Али Акбаш исемле шагыйрь, язучы мин ди бу китапны укыгач, гел бөтен кешегә бу китап турында сөйли, Шаршин җыр турында. Мин хатыныма Шәмсегаян хатыны миңа Мирвәли дип эндәшә башлады, ди. Шул хәтле мине үз иткәннәр. Э, Төркиядә язылган әсәр әйтерсең, ди. Менә төрк әсәр, оригиналь. Менә тәрҗемә димәссең, диләр. Шундый яратып кабул иттеләр. Һәм җомга көн кич беләнгә килгәндә. Бу э, Минем чәчләремне агартты дим мин, ачыктан әйтәм. Өлеш бу китапның өлеше бар чәчәк Бик зур, 4 ел мин э, ник алындым дип үземне күп тиргәгән шакларым булды. Иң авыр лык мені көп ауырлықны мен үш жұма күн кеш белән дә татыдым бірінші шаршын жер аннары жұма күн кеш белән дә аяз абай бит аның тілі байлыгы, фикерләр, җөмләләр. Абау, абау, искиткеч авыр, авыр, авыр, авыр. Э, ярый әле мин сөенәм, ахырда мин аны чагыштырам, чагыштыру дөрес булса, э, тулгак шикелле менә бик авыр бит инде. Хатыныбыз менә авыр, ләкин бу әсәрләр нинди авырлыклар белән туды? Төркиядә, э, төрекчәгә туды. Э, бу әсәр турында Кардәш каләмнәр журналында басылып чыкты бер мәкалә. Аны без тәрҗемә иттек. Чын мирас журналының ноябрь санында 2013 елда тугандаш язмыш, халыклар язмышы дигән чыкты. Бу әсәрне укыган кешедә мин аны хәзер ул иптәшләрдән яки танышларымнан ишеткәч, шул Аяз Гөләҗевнең Җомга көн кич белән, о, диләр, бибинур. Әйбәт кабул итәләр, әйе. Абау. Менә бүгенге кайбер тәнкыйтьчеләр аны дөрес аңламый, безнекеләр бик дөрес аңлый. Аяз Гөләҗев э, менә э, Тәлгат абый Галиуллинның э, соңгы романы бар бит, Жыл йылдызлык. Анда Ринат э, кем әле? Мөхәммәт Мехтиевка багышланган әсәрендә дә Аяз абыйның фикере. Мин бу әсәремдә мин Бибинур образында мөселман хатын кызының мөселманны чагылдырырга теләдем шул образда ди. Сыйфатлары бөтенесе. Уңышка ирешкән. Аны йомшаклык белән, бер катлылык белән бәяләүчеләр бар. Ләкин мөселманлыкта сиңа Нинди начарлыклар белән исә син аңа әйбәтлек белән кайтар. Ачу тотма, үпкә тотма. Шуларның бөтенесен чагылдырган. Исләре, акыллары китә. Бөтен төрек укучыларының йокылары качкан. Менә шул җомга көн кич белән укып һәм бу икесен дә мин рәхәтләнеп әйтә алам. Дөнья классик әдәбиятының дәгъвалары икесе дә легендар әсәр. Мин үземне э, бу яктан да бәхетле саныйм. Ярый әле Аллаһ миңа Аяз абый белән исән чагында күрешергә насыйп иткән, танышырга насыйп иткән. Менә шул танышу, күрешү моның шөпрәсе, уйыткысы булды. Салынган, хәзер нәтиҗәсе күренә. Әйе, нәтиҗәсе күренә. Аннан китте, менә бу э, Тавышсыз Коран әсәре дә. Бу игътибар иткәнсездер, булар Бәңги нәшриятында басылып чыкты бөтенесе дә. Бәңги нәшрият ул Ауразия яучылар берлегенең нәшрияты. Алар инде төп максат итеп э, төрки кардәш әдәбиятларны яктырту, Төркиядә таныштыруны максат итеп куйганнар. Шуңа күрә э, безнең тәрҗемәләрне дә ошаттылар. Э, бик яратып үзләре бастыралар. Бездән нәрсә килсә, без кабул итәбез диләр. Син нәрсә җибәрсәң, без бастырырга әзер диләр. Алар сорау буенча мин э, узган ел бит Әске шәһәребезнең төрки мәдәниятләр башкаласы иде. Шул уңайдан э, мөрәҗәгать иттеләр. Э, миңа инде сайлап Әлфәс Закирҗанов, Әлфәт абый әзерләде моны кере сүзен. Өч арсын җирнең Хатип абый Миннегулов әзерләгән инде. Монда Миләүшә ханым Хабитунова язды Җомга кич беләнгә. Шулай итеп бу әсәр э, туды. Аннары мин бик яратып Ра- Батулла абыйны мин әйтәм, укып чыккач, Батулла абый шуны да әйтәсем килә. Әсәр үзе үк мине тәрҗемә итеп итеп тора. Син булдыра алмыйсың, моны тәрҗемә итәргә кирәк ди, сине җенләнәсең. Менә шундый ни дәрт кереп китә. Югыйсә бу, әгәр дәрт булмаса, Бу бик зур азап, интегү. Шулай инде мәҗбүри тәрҗемә иттереп булмыйдыр инде аны. Көчләп тәрҗемә иттерү булмый. Ул азап булыр инде. Кешегә аны син азап бирәсең килә икән, азапларга шуны итәргә була. Ләкин бик яратып, менә бусы да мин шаккаттым. Бу әсәр э, 3-4 айда өлгерде. Бу бик тиз булды дигән сүз. Ә мин хатыныма рәхмәтлемен. Көне төне мин өйдә утырганда, компьютер алдында балаларның шау-шуларыннан шартларны әзерләп, мин гел тудырып тора. Тыл әйбәт инде, әйбәт. Әй, әй, Аллага шүр. Шулар булмаса, мин бу уңышларга ирешә алмас идем. Фатих, менә мин синең белән сөйләшәм, шундый камил сөйләшәсең татарча. Э, сез бит инде милләт буенча төрек, Менә шаккатып, безнең үзебезнең татарлар да әле без дә сөйләшкәндә урыс сүзләре кереп китә безнең лексиконга, әйбәт. Менә ә синеке шундый чиста, шундый камил, шундый төгәл. Ничек шуңа әле оста итеп татар телен өйрәндең? Белмим, осталык ул телнең тел дәрья бит ул, аның ни итеп булмый, очына чыгып булмый тирәнлеген. Кулдан килгәнчә, булдырган кадәр, Ходай биргән кадәр э, тырышабыз. Мин инде э, төрекчәсен дә, башка телләрне дә Тел әйләнгәнче менә сөйләшергә тырышабыз. Монда хатынның да роле булгандыр инде, әйбит. Хатынның роле татар телен ныклап өйрәнүгә. Мин бәлки мин татар телен ныклап ныклап өйрәнгәч татар кызына өйләндем. Ә, шулаймы яни? Дөресен әйткәндә, чөнки минем менә бу татар телемнең менә роле дигәч, без бик яхшы укытучыларга эләктек. Башта мин әзерлек сыйныфын Чаллы пединститутында укыдым, аннары Алабугада укыдык. Минем беренче укытучыларым, мин аларга гел рәхмәтлемен. Э, Резина Мөхиярова, шагыйрә, профессор Шалда, э, э, Гөлниса Фазлова һәм Алабугада укытучыларым, алар икесе мәрхүм, Минер Нимәт, Халил абый Селимов, Әлфинә Сибгатуллина, Филүс әфәнделәр, менә Алар татар телен яраттырдылар. Бик аларны күреп укучы шулай бит. Укытучыны яратсаң, фәнне яратасың бит. Шуның шикелле. Без укытучыларыбызны бик яраттык. Татар телен, дөресен әйткәндә, мин монда килгәнче безнең татар теле инглиз теле бүлеге. Мин монда килгәнче инглиз теленә минем дәртлерәк иде, ләкин татар теле җиңде. Ул тартты күбрәк. Тартты, күбрәк тартты, күңелемә якын килде. Һәм укытучыларның тәэсире бик зур. Аларның менә бездәге тәэсирләре, шулар алар тәэсирендә мин Төркиядәге татарлар белән кызыксынып, алар белән дә э, диплом эшемне яздым. Мин иң беренче мин университет бирде безгә бу шартны. Фатих, ә нишләп син югары белем алырга Татарстанга килдең? Менә ул елларда, 93 нче еллар, 92 нче елларда Төркиядән монда студентлар алышуны чоры иде. Моннан Төркиягә китәләр. Без шул чорга туры килеп, туры килдек. Һәм минем әбием дә әни ягыннан, әбиемнең әнисе Татарлы дигән авылдан, Төркиядә. Анда бүгенге сында татарлар юк югы. Ләкин димәк кайчандыр булган э, татарлы исемен алган минем шул э, дәү әбиемнең исеме дә өмме гөлсем шул мин аны күрмәдем әлбәттә ләкин бер яктан менә татар каны ага инде нәрсәдер бар инде дип әйтәсез син монда килгән укыган гаилә корган шушында казанда төпләнеп калган үкенмисеңме жоқ үкенмим ни өчен үкенмим э, Менә миннән сорыйлар, салкын бит монда диләр. Ничек ияләшергә була салкынга бит? Син җылы як кешесе диләр. Мин инде мисал китерәм. Кешенең тән җылылыгы монда да, Төркиядә кайда да булмасын, 36 да ничә градус. 36 да 7. Әй, ул үзгәрми бит. Кайда яшәсәң дә ул. Шуңа күрә син ничек булсаң, үзең. Кайда да син шул инде. Үзеңнән качып булмый, үзең нинди булсаң, тирә-юнеңдәге кешеләр дә шундый була. Кайда яшәсәң дә ул. Шулай бит инде. Үз дөньяңны үзең корасың. Үзең корасың. Әйе. Шуның шикелле, монда да Алланың рәхмәте безгә гел Худайның рәхмәтедер дип уйлыйм. Гел безгә мөлаем, яхшы кешеләр туры килде, яраттырдылар безгә. Я мин салкынларны да бик яраттым. Менә мин ачык әйтәм, ихлас күңелдән әйтәм. Беренче елларда бик авыр иде. Мин аны яшерен батырын түгел әйтә алам. Ул вакытта без киенергә дә белмидек. Ничек киенергә салкында. Мин өйләнгәч, ничек киенергә өйрәндем. Менә бу, бу як кешесе белән хатын рәхмәт яусын. Аңа кадәр безнең бияләйләребездә э, бөтен менә киемнәребез э, әйбәт түгел иде дип уйлыйм. 25 э, градуста 90 минут урамда көткәнемне хәтерлим, мәҗбүр булганымны, бүтән җирем каткан иде, менә бик салкын булган иде. Ләкин хәзер мин шул салкыннарны, менә берничә көн элек салкыннар булды бит. Ышансагыз, ышаныгыз, ышанмасагыз юк. Шундый күңелемә рәхәт, шундый яратам мин бу салкыннарны. Ходай мин әйтәм, яраттырган, үлеп яратам мин шул салкыннарны. Мин хәзер кешедә өйләшкән бит, монда яшәгән кешеләрдә әз генә салкын булды, о, салкыннар башланды. Өйләрдә генә салкын булмасын. Торбалар гына шартламасын. Э, урамда да инде берничә минут автобус көткәндә нәрсәсе аның салкын киенсәң әйбәтләп киенгәч берни юк бернинди шикаять итәргә менә урынсыз зарланырга урынсыз минем кешегә сүз җитми торгандыр менә зарланырга бик күңелле була мин әйтәм из татарстан мин синең Салкыннарыңны сагындым. Син салкын булгач, мин Татарстанда яшәгәнемне хис итәм. Җылы булса ул кызык булмас. Кызык булмас иде. Салкыннары белән Татарстан бик матур. Менә шуны да әйтеп үтәм. Фатих, менә синең белән сөйләшү шундый рәхәт, шундый кызык. Әңгәмәне без бүгенгә туктатыйк. Ләкин синең белән әңгәмәне тыңласы килсә, синең белән очрашасы килгән кеше шушы елның, агымдагы елның, 2014 елның 14 февралендә Тукай клубына барып, рәхәтләнеп сөйләшә, аралаша ла, рәхим итсеннәр. Шулай бит? Минем соңгы сүзем, Төркиядә яшәүче татарлар караса, Госмания авылында яшәүчеләр, э, иншалла, иң беренче чиратта Мин алар... булып кайттым бы- узган елны сентябрь айында. Шулай, мин Әйе. аларны бик яраттым, алардан бик күп такмаклар Әйе, өйрәндек әйе, без дә. әйе. Беренче чиратта, иншалла, бу китапларым Төркиядә чыкты, аларга да мәгълүмат булсын, алар да Алып сайттан укысыннар, э, әйе. карарлар дип уйлыйм. Иң беренче чиратта, әлбәттә, аны Төркиядәге